I dul nyutwa me acel, wan wayaro botwu ka maleng tim man ma otimme malik tutwal dok me aura ma latin nyako matitidi onywal kene kene ci ocikwanyo latin eno ni ci obayo woko i coron. Dako na ni, Kit ma an aneno kweda, aneno kit wiya omot, onongo ti miti ibed kweda i cwiny acel, but kit wiye aye dong kit me wek an ange ni en kare man en ekelo iye akela ni pe ti iye ni omyero ange. En aye weko obolo i kine latinne ento dong tin dano weng ongeyo, wi lobo weng ongeyo ngo ma tye eni. Ci angeyo atir ni gwok ca ki diki maja giweko gwok ca romo gwoko latinne. Ento tutwalle onongo omyero gipeny en aye ki cwiny acel, ee, pien an para mo ongeyo ngo ma tye i cwinye ka i kare ma dong en ogamo kede ki ic kweda eni, onongo en otito lok aloka ada onongo bedo ber, pien an nyo an ngati mo keken pe romo ngeyo ngo ma tye i cwinya aromo yeyo ni abigwoko latin ma pe en odiki ma dok en ni still yo mo ni ene aromo timo ne dok to en ni odiki ma dok dako ni obitimo dok en
Ki yung icel bene, pi tyen lok mogo ma obedo ka katti ki i kwedwa me acel, wan watamo ni omyero wakel botwu aduki me kwed ma megwa Ma lukke ki lok kom won latin. A Dako na, ca man akelo kwede kuno, pien ca ma wan warwatte kwede warwatte i nino abic me dumo angwen. A Dako na, awinyo ni ca ma en ogono cim ni en tye ki ic, me wa ayelo mo keken, ca eno wabedo pi cabit aryo. Ci ada acito atemo pimone ki ic eno dok nongo ada ic tye. Ci ayaka awinyo ongwille i kin piny ni nyako-ni meno ki ic kono. Ci ca ma awinyo gini ni.

Iwa in an abuto kwedi iyo nongo dong government obi mako en ngo ma in iwaco eni pien mon ite kare ni gi winyo lok dog gi pien mon tye ki twero gi co dok pe winyo olo twero gi ce dako ni ango anyiya kumeno ci an bene pe akwero gi minga ki ababa naka ajolo en i gang ci anyuto en gang dok bene ageno naka amaro bene i kin mon nyo anyira ma an acuno gi pe amaro nyako mo calo en.

Ocora pe ki ngec latin awobi pud tye latin mo ma titidi dako tye ki ngec ma okato wa wi cware ci gin mutimme obalo wiwa wan ma watye kany neighbor pe wabedo ki yomcwiny.
Ci dakona a dong cito cito ngolo kat i ot yat kunu. Ca ma ongolo kat omyero obin onyut an cwara an angolo kat kene en kuman en dakona kano kat dong. Ci ayako apenyo dakona ni wa ikat ni in ia i ngo ni in ti kwene wa ikat pe aa jami ma kicoyo weny ti buk, buk ca ni ni omyero ni en pe ibin kwede pien diki mada kibikelo kat kibikobo jami weny iye. Watye dong yat man ma kor kwar me medo remo eni in dong inongo i kwene? Ci kenyo dong olingo apenyo dakana apenyo dakana apenyo dakana pe ye ne tye ki kare keken ni gin ma an aniang min latin tye ki miti i kom cware so owaco mwa i dwe ma piny ki won ode, ni ic pa won ode eno ti rwom ma malo. Yaka oyinyo ot, anongo bongo mo gibano, gibano, gibano, gibano kare man kat i iye. Yaka oyako kat eno ni, anongo ayaka oyako bongo eno anongo kat i iye. Ci i still pud akano kat eno, acito apenyo doki wa kat ti kwene, doki ne wa i kat pe, eno ni awa ok, in dong ka kat pe in dong ka ibin kong ka ibin nen kong ngo ma an anongo eni, kat eni nga kelo kany-ni, kat eni pa latin pa nga?

ma ka labaryo ki pyera aryo wa aryo en aye dako na bi gonye kwede ci ada abino apenyo dako ni apenyo dako ni dako na pe ye i nino aa con aa acito kuman acito amato kongo i kom kacece ki kiniga ki cwer cwiny abino bot dako na pe ye ada atero cinga i kom dako na. Pe ye tit ango ma tye, en dongo ni en iec ma mega. Ma lawu waco latin dwe angwen bot latin eno ka ineno size pa latin ni latin mo ma dong pe dwe angwen in ingeyo latin ma giromo nywalo ma nongo dwe ne nok romo bedo dwe abicel gini not dwe angwen bot latin dong tye ma dano muteggi ci in ka iec ma mega in ikano kati luwot me ngo?
Keken i mito cware wek cware pe onge ni en ekelo ic pa ngat okene bote wek mar ki ngo kumedde. Ran bene obwolo cware ni an acito remo tye ka o i koma tere ot yat. An gitere ot yat gicwalo wa i scan dong ginongo gin mo pe iye. Dong macalo omego ma mwakane kato pyerabic omyero onge awer ma nyare ogam kwede iye ki dong ic-ci noti dwe adi? An angeyo ni iye tye ento apenye en owaci ni cware tye en bicito bot cware awaci dong tye kwene pe otito gire ira. Ngur ngur kono awinnye ni tyen lok ma omiyo ki diyo latin nyako man tek tek i cing ocora ni pien ni ocora wayone ma tye ka gwoko en ni tye woko kun nongo tye i ulaya. Ci aneno kare ma nongo bene dong eno-ni i dul me angwen eno-ni, en aye waco ni minne ocware wacci ni minne tye i lobo woko peke i botgi. Ci kare ma min auru-ni obino aneno en auru-ni obino bot nyako oloko ki nyakoni nyakoni ocito botgi obedo i Easter nyakoni obino ento dwe iye aye par niang ba.
Awayi diki mada in ka inywal gin atir waromo pimo remo pien remo omege giromo pimone remo omege giromo pimone remo pa latin waromo pimone dako na aye ni en ka en onywalo idwong aboro wano wakur oneno ne awa ayelo ma keken pe wano ibedo in bene ingeya ni in ka inywal idwong aboro nongo dong inge atir ni en eni pe mega pien an atye kwano dwe ka oyo idwong aboro nongo atye ki dwe angwen. En anongo pa latin ma an atye kwede bot in. Dano mo ma giromo nywalogi dwe angwen pe i lobo-ni. Ka ginywalo nongo tye abwagi nongo be pe romo bedo i lobo-ni romo kwone romo rwenyo. I kare ma an apenyo min latin man pi awer ma en ogamo ki iye, ento en kono bedo ka kok akoka ci dong pe ogamo lapeny ma mega.
Ci dako ma gire, en gire. Omoko ata mono tye mito bedo kweda bat dong en otamo ni ka ikano gine ni gwoko ca ebibedo kwede i yo maber en aye ngo mutime just en aye obedo eno ni. Angeyo ni ka kite in itito kwede en ni gony atir ni latin en ni pe ma megi onyo gwok lok mo ma. Tye gwoko nyo winye ni yung bot wonne gi otemo niang dong ki ken nino adi eni. Mm. Pud kino mo ma an awinyo gi bot joni pud peke. Mm. Mm. Jack ki tye lega ni omito akony nyako ni pi kit mo en obedo kwede bota ni. Kadi ka bed ni ocara tito lok ma mege kun waco ni latin man pe mege, lok mukene mutucu yo nge lacen aye ni ocara bene En obiwaco bot dakone con ni dakone ka mito bedo kwede ci omyero onen ni en ekwanyo ic eni-o woko. Omiyo kadi dong wan jo mukene wabiko ni dakoni tin ena dong cito ci bolo latin ma mege kare ma en onywalo i coron-ni, onongo dong lukke ki lok pa cware.
I cawa eni koma aony koyo ni bin kati kati kati cawa eno ayako yako tera kunu bene pwod aoo kunu adaa lolo. ma nongo latin tye kok i coron, adwogo bot dako awaco ni in timi kara rac kama, ngo ma itimmi-ni pe ber, in ka ikato in ci ilok lok ada pien an ape ki kodi type cwiny enoni. Dakona keny obedo ongonya i ot an dong aa kunu gitela kunu dong giketo an piny gidiyo an piny dong jo mukene giloko ni an aye dong gwok can atimo dilo-ni nyo calo tye gem an aye omyero Atamo ni omyero ginek latin eno nino nining? Pien atamo ni gwok acan nongo latin pa mega kono. Ci an gire pe acito ka mo keken, giwaya ni abed piny ci abedo piny. Ngo ma dano obedo ka loko ni an pe agamo gin mo keken? Ci dong akuro ngat mo keken ma onongo gipenyo en eno, gibedo ka penya gene pien dong cawa eni wiya nyweno, abedo ka tito lok. En ki lok ma abedo ka tite en aye en. Man kono bene tyen lok acel mumiyo wan wari ki cwalo dul nyutwa me aryo-ni eni woko. Pien ni watamo ni omyero wadok kun wakwed lok eni matut wek waniang adane. Ki gum marac kono, wacito wanongo ni ocoro ma onongo myero otit botwa lok man, en dok ocito ci kwanyo lela pa jirani ci ocito rwenyo kwede pi nino madwong ma onongo bik tye ni gwoko nyo kwalo akwala. Kadi ka bed tye watemo lubo kor ocora, ripot ma wan dong onongo keken aye ni ocora tye wa ka bedo gang amarne.
Man aye gin ma otimme lawor i pece Koga i te LC.